Nĩ ma arutwo aingĩ arĩa marĩkagia kĩrathi gĩa form four aingĩ ao macokaga gũikara mĩciĩ. Kuona ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga aingĩ maingĩrane na maũndũ matarĩ mega. No rĩu mũrũgamĩrĩri wa thukuru wa Gibbs College na thukuru ũrĩa wĩ Gĩthũrai gĩa Fortify nĩ orĩtie arutwo mahĩmbĩrie kothi itiganĩte handũ wa gũikara mĩciĩ. Ha marĩtwa njĩtagwo Gibson Maina na. nĩ niĩ principal wa cukuru wĩtagwo Gibbs College. Gibbs College nĩ cukuru ũkoragwo harĩa Gĩthũrai 45 na wauma Gĩthũrai 45 roundabout ũikũrũka tũrathiĩ na mwĩhoko progressive na ũtanarũga reri harĩa he nyũmba ĩtagwo Hive Building.

tondå nä nyonete ciana nyingä ciraikara mä ciä nä hihi må ciari kuga aca ndirä na mbeca aca ndä na maå ndå maingä ndä na ciana ingä Rĩu mũrũgamĩrĩri ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Gibson Maina nĩorĩtie arutwo aya mahĩmbĩrie kothi cia moko ona kothi nini. Ũyũ nĩ thukuru ũrĩa ũkoretwo ũgĩteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, Gĩthũrai gĩa 45, kũrĩa aingĩ ao mokaga gũkũ na magathoma na makeguna na kothi itiganĩte. Gũkũ nao arutwo arĩa mathomagĩra thukuru ũyũ nĩ magĩte na kanya ga kwaria na ceceni ya Gĩkũyũ TV kũrĩa magĩte na mweke wa kwarĩria mbeũ njĩthĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Mary Njoroge, thomagĩra Gift College ĩ Gĩthurai. Kũrĩ aciari ingĩenda kũmera matigetĩkĩre ciana cikare mũciĩ,

who that you need to go. Oho Gibson Maina nĩorĩtie aciari marore ciana ciao na mamahe gĩthomo nĩamu menderea na gũikara na mĩciĩ matikwĩguna ona hanini. No ngwenda kwĩra aciari atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ciana hĩndĩ ĩrĩa ciauma kĩrathi kĩa form four ikoragwo ciĩna ũgĩ mũingĩ mũno wa maũndũ matiganĩte na hĩndĩ ĩrĩa mwamahe mweke mauma nja na gũkũ macemanie na arĩa angĩ matukane na arĩa marĩkirĩte na arĩa marĩkia cukuru Nĩ makoraga bũrũri wĩyarĩte na maũndũ mangĩ maingĩ matateithagia yuthi. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũyuthi akorwo e idle kana ndarĩ ũndũ ũngĩ areka, ekoraga nĩ agucĩrĩrio nĩ maũndũ maya marĩa mo matarĩ ma mũthingi, marĩa mo matarĩ na bata mũnene thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, no nĩ maũndũ marĩa mũno mahũthũ mũndũ akĩingĩrĩra. Oho director wa cukuru ũyũ Bwana Mwangi nĩorĩtie arutwo makorwo magĩathĩkĩra aciari ao nĩguo makorwo makĩgunĩka na mathomo marĩa megũkorwo makĩheo handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV ngĩkũmathĩra na mohoro mũkũikũ mũkũikũ. Rĩakwa nĩ Joe Kariũki wa Wangũi.